mwanangu ndauya naye mukunda wenyu timuchisara naye pano muchigara mose muri vaviri ah. kuchii ungawa upenyere naizvo zvaro okuti every weekend ndiri kugara ndichingotenga mapiritsi ebp apachisina fama zisina ndisiri muno muzvishavane nokuda kwenyu imungofira yenyu yekuti kwai ndiyo yangu yakare uya ndiyo yangu yemazuva ano dai kusiri kuti ndakajoina veselmed medical aid dai ndichiiwaniki mari yokutenga mapiritsi every week wacha mapiritsi anongopiwa kuzvipatara uko iyo iyi takakura nayo iyi. musamutevedzera Iyi, mukomba baba chaivo ah, kana vanga vari pano vaikuudza kuti takakura nayo Zvaka- zvakauraya vatezvara vangu izvi Ah, Ati zvozvizvi zve- zve- Nguva ya Mwari. ati vakandiudzwa neBP neshuga Ah. ndo chirwere chimwe chete chandoona chichatora uyu nemi muchifira zvinhu z- z- zvokuti kwai ndei yangu yakare uyu achiti kwai ndo yamazuva ano matakazakare akambocheradza vana tezvara ah, chiwa mukwama ini zvekuti iyi yadai iyi yadai uyu mwana muduku unofana kufamba nezvechizvino zvino ini yandakasigwa nabama eh. sandizvoneindi muri tezvara vangu handingarabi chitandaro nemi imi mochisara nemukunda wenyu uyu mochifira pano ndochiona kuti achakutengerai mapiritsi weekend yoga yoga ndiani ini ndoita Tibvire uchidepi dogara pasi kana uri sewenyarara kuroora una kupedza uri pano uri kupopotera ini ini baba vakafa vakandisiya ndiri nite zvakudzei mukoma handisi kupopota chenapa kungoramba here kufamba nezvenge zviripo panguva iyoyo aiwa mkwamba wanga uchipopota yeye wakaita tsaona wakadii eh. mota une dzinganiwa kana iri nyaya zvenyu munhu kwakutora motikari yangu yekuma kunondifungidza kutora motikari yangu yekubasa ah, kwakunobondera naye dai vasirifbc insurance yakandibatsira kudzoza motikari ndandikadzingwa basa kaii ah. nenyaya iyoyo bp yezvinhu zvinogadzirisika chete chete hamusadaro mani musadaro ini nhando ndichandakagarira pano nokuti ndodora kuti imi neni zvaramba kuwira muita zvinhu zvekwashumba indoita zvangu zvekwamoyo toparadzana umwe akadai umwe akadai imwe nemukunda wenyu muchafira pano ini ndochiida zvangu doa mukwashi mm. kutsva kwendebvu

hakuchina kuchema hakuchina bp tapedzerana ingozi bezi ingozi ogara eh gwada mai apa gwada mai apa ndikutengera sei ah. uya uya mwana wa mama mm, gwada mai apa uya chiti ina handisi kumanikidza ini zviya kuzokumanikidza munhu ah. bate zva ndati sezvamakangoita kuchechi

bvisai izvi izvi bvisai fukai jezi iroro ndati muite munamato ndichibve ndangopedza nemi babatimi maitomu imi vatezera venyu hakusina kuti kwai mangopfeka mangowacho ndakupai lachalacha ah, mm-hmm. saka

Unzai baba ko iwe moyo wangu iwe moyo wangu kubva nhasi kubva nhasi iwe moyo wangu iwe moyo wangu kubva nhasi kubva nhasi dzidza kuti matakadlakara anyaradzi vana dzidza kuti matakadlakara anyaradzi vana kubva nhasi kubva nhasi ndinotora iwe fc platinum ndinotora iwe fc platinum kuti uve munyaradzi wangu kuti uve munyaradzi wangu ndifambe newe kwose kwaunoinda ndofamba newe kwese kwandinoenda ndakanzwa mbiri yako ndakanzwa mbiri yako yekuti hausati watombodyiwa yekuti hausatombodyiwa ruzi yako idro chete chete ruzi yako idro chete chete kunyange ukasodyiwa zvako bhora mutambo ndongovimba newe zvakadaro kuti haundinyadzisi nyange ukasodyiwa zvako bhora mutambo ndovimba haundinyadzisi iwe mukwasha wangu iwe mukwambo ndijoinisewo chindijoinisewo zve seumedi kune iwe seumedi ndirapiwe ndakazvimirira sedunga munhu ndirapiwe ndiri dunga munhu kunyange kubhengi rako raunobhenga naro kunyange kubhanga rako refbc kuti ndiperekedze ndinovhuravo chidoita undiperekedze ndinovhura yangu kubva nhasi handichashayikwi mumandava stadium kubva nhasi handichashayikwi munhandare yemandava amen amen tinotenda

kuda kuti tipedzerane uyu timupairiaiwa zvakanaka rekachitora zvichena imi torai yose uyu ndomutengera chero amwe mangwana imi torai shumba magarikahakuna majuzi echanwai mukwasha ndoda kuti mukwambo itezvara ndoda kuti mundipupurire ipapo eh. zvingaita here kuti mudzimai unogara naye unenge achiopoza zvinoda iwe murume wako ndo yatakakura tichisapota kumba iyi Hayi. Mumba munoda vanhu vachiyanana isu Asi kana tochiyanana zvadai kana zvadai so ah, Eh. chero chezara vedu chovasina veye kutenga madrinki Kana- aiva zvaita imosara makabata baba atichagari isu Kana- haira vatezvara